Dumelang bagwera ba puku. Lehono re lebelela karolo ya polelo fao re lebelelago leba. Na leba ke eng? Ba bangwe ba re ke leba, ba bangwe ba re ke leba. Eh, leba ke eng? Leba ka bontšhing ke maba, ke, ke thome gona fao. Gomme leba ke lentšu goba Lebupi leo le šomago bjalo ka lediri, eupša e se lediri. Ke le fa mehlala ya mantšuši ona. Ba re, Matume o na le baratho. Lediri le kae? A go ne lediri? Eupša re bona mabupi, nale. Mokgadi o na le lapa, re na le nale. Monna ke selepe, Mpho ke kgoši, Lesiba o bohlale. Gona fa re bona mabopi šea, ke a tšweleditše ka font ye kgolo goba ye koto, ke mehlala ya maba goba leba mo polelong ya rena. Mantšu ao a šomago bjalo ka madiri, mabopi ao a tšweletšago. ao a tšwelelago bjalo ka madiri eupša e se madiri. E, re na le mehuta ya maba, re na le leba la tswalano. Re le lemoga ka mabupi a, na le, le, le na. A re a lebeleleng. Ge go hlaloswa e, leba goba ona maba, go bohlokwa gore lefoko, o tsebe go le tšweletša ka lebaka la lebjale, lebaka le le fetilego, le lebaka leo le tlago. Gape, gape, o tšweletše Lefoko leo ka tumelo le ka kganetšo. A re lebeleleng Lefokoše le lona, ba re, Monna o na le lapa. Ka lebaka le le fetilego, re tlo re, Monna o bile le lapa. Monna o tla ba le lapa. A re lebeleng kganetšo. Kganetšo ya gona ba re monna ga a na lapa. Monna o bile le lapa, monna ga a ba le lapa. Monna a ka se be le lapa ke lebaka le le tlago ka kganetšo. Se se bohlokwa se o tshwanetšeng gore o se tsebe ke taba tša gore lebopi la tswalano re le lemoga ka mabopi, eh, leba la tswalano re le lemoga ka mabopi a latelago, na le, a še yona, na le. Gape gape re e lemoga ka le, monna o bile le, le a bona, le še yona. Monna ga se a ba le, le a le bona, le še yona. Gape gape re e leboga ka na, Monna o tla ba le lapa, monna a ka se be le lapa. E, le yela šiona gape gape e sa tšwelela, le ka mo ya tšwelela. Nna šiona ka mo khiki mo e tšwelelang gona, monna ga a na lapa. Gape gape re na le leba la tshwantšhišo. Re le lemoga ka lebopi la ke. Se sengwe gape se se bohlokwa se e lego gore swanetše gore o se tsebe ka leba la tshwantšhišo ke gore ga le fetogwe go ya ka phetogo ya magoro a maina. A re fe mohlala, ba re monna ke nku. E ka se re ge e ya go bontšhing ya fetoga, e tlo no ba monna ke nku, banna ke dinku. Ee, a re lebeleleng ka lebjale, ba re monna ke nku, kganetšo ya gona e tlo ba taba tša gore monna ga se nku. Lebaka la le fetile, monna e bile nku, ka kganetšo e tlo ba monna ga se a ba nku. Monna o tla ba nku, monna a ka se be nku. Se ke nyakang gore le se lemoge ka lebaleke ke taba ya gore a ke re mohlomong e šetše re le mmogo legato la lebaka le le fetilego. Um lebopi le la ke ga le bonagale. Gomme gore a ke re mohlomong ba go fa potšišo ba re kgetha goba laetša leeba le le tšwelelago goba ba re hlaola leeba le le tšwelelago mo temaneng o be o le tšweletše ka lebaka le le tlago ka kganetšo, o tshwanetše gore, gore o kgone go le hlaola gore ke leba la mohuta mang, o tshwanetše gore o tšee leba lekhwi o le bušetše mo go lebaka la lebjale ka tumelo. Ke gona fao o tlogo go kgona go bona gore ke leba la tshwantšhišo. Leba la tshwantšhišo re le bona ka lebopi la ke. Ke gore se se bohlokwa fa ke lebopi la ke. Mosadi ke tšhwene. Mosadi a ka se be tšhwene. Wa bona e le ka wa tšwelela ba o fa lentšu ba re mosadi a ka se be tšhwene. Gore o tsebe gore ke leba la mohuta mang o tshwanetse gore o le bušetše mo o kgone go bona gore e tlo ba gore mosadi ke tšhwene. A ke la se tseba seema se se rego mosadi ke tšhwene o lewa maboko. Ka ge ke tlhalositše, leba le re le tseba ka lebopi la ke. Gape-gape, Ga le fetole goba ga le fetošwe ke phetogo ya maina, ya magoro a maina. Monna ke nku, banna ke dinku. Ke nagana gore e kwagetše. Re na le leba la tlhaloso, lona re le lemoga ka lekgokedi, ba re mosetsana o bohlale. Ee, ka lebaka la lebjalo e tlo ba mosetsana o bohlale. Gape-gape ka um kganetšo e ile go ba mosetsana ga a bohlale. Se sengwe se ke nyakang gore o se lemoge e tlo ba taba tša gore akere la bona fa ge mosetsana lekgokedi gantši le tsamaišana le leina leo le tšwago go lona. Ge e ba ke mosetsana o bohlale, ge e le basetsana ba bantši e tlo ba basetsana ba bohlale, go ra gore le ba leki le fetoga go ya ka legoro la leina. Lebopi leki goba lekgokedi le tshwanetše gore le tshwane le hlogo ya leina leo le tšwago go lona. Basetsana ga ba bohlale ke ka kganetšo. E, ka lebaka le le fetilego ba re mosetsana o bile bohlale, Mosetsana ga a ba bohlale. Mosetsana o tla ba bohlale. Mosetsana a ka se be bohlale. Ao ke maba a rena. Gomme se e leng gore wena o swanetše gore o se tsebe ke taba ya gore ge o hweditše, gantši diputšo tša mohuta o tšhi ba di tšweletša ka tsela e e leng gore, ka tsela ya tirišo, ke gore ba ka go fa um temana. ba re go tšwa mo temaneng ye, hlaola leba le le tšwelelago gomme o le tšweletše ka lebaka, mohlomongwe ba re le tšweletše ka lebaka la le fetile ka kganetšo. Wena o tshwanetše gore o tsebe gore na ka kganetšo re le bona ka mabupi a mafeng. Gona re tshwanetše go tseba gore gantši mo go maba ge re ganetša re re, Mosetsana ga a. ga a, le a e bona. O tshwanetše gore o tsebe gore ka ona mokgwane wo. Se se bohlokwa ke taba tša gore wena tseba gore go na le mehutsa e meraro ya maba, gape gape re a lemoga ka mabupi a mafeng, le gore ka boteeng, I mean, ka, ka kganetšo a tšea sebopego se sefeng, le ka tumelo a tšea sebopego se sefeng. O tsebe gape gape go a tšweletša ka lebaka la lebjale lebaka le le fetilego le lebaka le le tlago. Ke nagana gore ge go ka ba go na le bothata, lena ba le le subscribe-ileng, ke tlo le fa eh ke tlo le fa eh email address ya ka le cell phone ya WhatsApp gore mohlomongwe e le gore o na le dipotšišo eh le kgone go mpotšiša ke le tlhahleleleng ka eh mehlala ye mengwe le dilo tše dingwe gape gape didirišwa tše dingwe gape gape tše e leng gore di ka le thuša gore ge le ya go fetola goba le ya go ruta um phoofolo ye ya ye e ba reng ke leba e be le ya ka boitshepo bjo bogolo um ke a leboga se ka la lebala go subscribe lena ba le sa subscribang gore mo mabakeng a tlang dithuto tša rena di kgone go tšwelela ka sebopego se sebotse ke a leboga